Isimni Diandra, għandi dsatax-il sena, persuna afabbli ħafna. Kemm għodt biex wasalt għall-breaking point tiegħek? Ifhem, ili għaddejja naħseb minn mindu kont żgħira, għaddew dsatax-il sena issa, ġifieri. Ma kinitx tiġbidlek ħaġa ta' darba? Le. Filli jkolli burdata tajba, filli jiġi xi ħadd nofs ta' kelma daqshekk iġibli ħażin għaġeb. Xtaqt ninżgħa fik, hu l-video. L-aħħar darba li rajtu kellu ammont ta' likes u ammont ta' views mhux ħażin. U kif konna qed nitkellmu l-ewwel qisek il-feedback li rċevejt, irċevejt ħafna feedback. Le rċevejt feedback tajjeb ħafna, vera apprezza. Kien hemm min ukoll tipo. qal li m'għoġbux il-videos jew iġġudikani għax għamilt il-video, imma ifhem. M'iniex ħa nagħti kas l-erba' persuni li qaluli li I was a tipo għall-attenzjoni għal dawk in-nies li ġew kellmuni u kkummentaw il-feedback tajjeb tagħhom. Il-messaġġ li ridt tgħaddi. One, forsi tgħidli inti x'kien hu X'kienet l-idea wara l-video? Għalxiex għamiltu dak il-video? U lil min ridt tagħmlu dan il-video? Basically il-video għamiltu biex inwassal messaġġ lil dawk ta' daqsi, kemm iżgħar minni u anke kbar minni. Fil-ħajja tal-bniedem kulħadd ħa jgħaddi minn żmien tajjeb u minn żmien ħażin. Ġieli tiġik ġurnata fejn tgħid, Ġurnata kellha, tajjeb ħafna, imma ġieli tiġik ġurnata fejn,

li hu f'xogħol jew għax għandu l-iponot jew għax hekk, whatever x'tgħid il-persuna ma tafx jekk minn xi x'inhu għaddej dak il-ħin li tipo qed jaf anke tgħidha bħala ċajta u ħafna min jgħidli aw b'għodd ċaf bħala ċajta imma dak il-ħin nidħaqlek imma mbagħad wara nibda ngħid għandu raġun. Ħalli ngħaddi forsi għas-suġġett iktar aktar diffiċli. Però inti għedt li ġieli ħsibt li tasal għall-istat li tikkommetti suwiċidju. Ġieli, ġieli u mhux wasalt biss fl-istat imma ġieli ppruvajt ukoll. Ma ppruvajtx forsi li ħa jsaqsuk jgħidulek ma ssibtx għajnuna? Jonqos b'tgħajnuna. Niftakar meta kont l-iskola kelli l-guidance teacher u għenitni ħafna imma xorta at the end of tipo jekk ikollok tagħmel xi ħaġa tagħmilha. Jien imma qabel ma nkun ħa nagħmel dak il-pass fejn ngħid ħa naqbeż l-akumot, wara ngħid għalxiex għandi mmut għall-persuna li lqatni ħażin? Jew inkella għax għandi mmut għax għaddejja minn perjodu ħażin. Dan kollu ħadd ħajgħaddi minnu dal-perjodu filli ġietu ġurnata tajba kif għedt l-aktar kmieni jew filli ġietu ġurnata ħażina. Jiena dik il-mistoqsija li dejjem nistaqsi lili nnifsi għalxiex għandi mmut għal persuna oħra. Immut la nixjieħ u missier nagħlaq u jkolli tfal. Eħe daqshekk hu jiena nħobb ingaudi ħafna l-ħajja ġifieri. Però nerġa' fuq dal-punt. Inti naħseb mhux l-ewwel darba li rajt it-television, jew rajt ftaħt gazzetta u jkien hemm miktub ċempel l-għajnuna ngħad. Jiena mhux ħadt middejja ngħid kemm-il darba kelli l-għajnuna kif imattminuni fil-verità. Anzi iktar kissruni għax imbagħad wara, Għalxiex ċempilt lil dak, għalxiex għamilt hekk, għalxiex għamilt hekk. Jiġifieri ippruvajt tieħu servizzi u ma kinux biżżejjed. Kieku inti qiegħed fiż-żarbun ta' dak il-persuna li ngħatak l-għajnuna ta'. Nipprova nagħtiha sew, mhux ngħid nagħtu mod lil ommi biex nifaħħar l-istitut. Jiġifieri inti kien hemm xi ħadd, individwu, li qal lil ommok wara li inti saqsejtu għall-għajnuna tmorrha bl-istitut, jew. Jekk ma tistax tikkontrolla t-tifla tmur ħa l-istitut. U din miritek? Le ma għax int. Se nara minn hawn insir. Anzi jekk tifgħatek. Dik tara ħażin għax imbagħad ommi qabdet tiġġieled miegħi jekk. X'kien il-punt li għedt bejnek u bejn ruħek li xi ħaġa ridet tinbidel? Jiena persuna ma ngħidx immut New Year's Resolution jew jiena nqum filgħodu ngħid irrid nibdel ħajti. Anke d-dieta hekk nagħmilha jien, ngħid nqum filgħodu jien ħa nibda d-dieta. Jekk ħa ngħid ħa nibdiha nhar it-Tnejn qatt ma nibdiha, ġifieri. Illum. Eħe, illum, illum bilfors, it's like immur nixxi s-salitt dak il-ħin biex niekol dak il-ħin. U l-istess qed. I wanted to become a better person u l-ġimgħa li għaddiet bħallum ġimgħa jien l-ewwel ħaġa li għamilt filgħodu bdejt naħseb u għedt il-video ħa naqbad nirrikordjah u nitfgħu fuq Facebook naf li Facebook huwa l-iktar sit tipo segwita fid-dinja u jiena għandi l-friends tiegħi għajmin u hekk ġifieri u naf ħafna nies bħali li għaddew minn affarijiet kważi bħali, u għedt ħa nitfa' biex forsi nagħmel kuraġġ lill-persuna li qed ħa tara l-video tiegħi. Kieku ngħidlek li dak il-video ħasseb lil ċertu nies, però fl-istess ħin għen lil ħafna nies li forsi kienu għaddejjin mis-sitwazzjoni tiegħek. Kont nerġa' tagħna? Iva ta. U nixtieq nagħmel aktar affarijiet bħal dawn I mean għax l-appoġġ u I mean il-feedback li qlajt fuqu kemm għent nies like incredible vera ħadt gost u hija xi naħseb xi ħaġa li vera nixtieq inkompli nagħmel lejn in-nies naħseb It motivated me more to help people u to. Ġifieri ma għamilx ġab? Le. Għax hekk? Le. Okej. Kieku ngħidlek tgħaddi messaġġ lil persuna jew persuni li forsi qed jgħaddu mill-istess perjodu ikrah li għaddejt inti, jew forsi jafu li xi ħadd li għaddej minn dan il-perjodu ikrah. X'kantajlha? Nifhemlek. Jiena nissuġġerixxi li qatt m'għandek taqta' qalbek. Dejjem tħares 'il quddiem. Jekk persuna qed tirrifletti ħażin fuq ħajtek, qabad u neħħiha minn ħajtek. Jiena ħbieb ma nafx kemm biddilt. Jiġifieri. Xi kultant jiġifieri fiex tlub biex inkun ngħinuk? Daqshekk hu. Ta' parsi jkunu ħbieb, imma fil-verità. Jekk hemm persuna, fil-verità ħadd ma jgħidlek aħseb li xi mhux aħjar minnu. Qabel ma tieħu deċiżjoni aħsibha sew. Jekk fuq Facebook jiena xxerjajt ritratt ta' tifla marret bid-dublett l-iskola u kien hemm xi ħadd ħadu dar-ritratt u beda jwaqqagħha ż-żuffiett. Kien hemm min qal qal li imma tipo tittara x'tilbes, inbidli tilbes dubblett. X'fiha ħażin jien irbes wieħed? I mean inbidli mhux il-ħwejjeġ la hemm is-size tiegħek. Sinjal li you can tipo wear them. Ovvjament trid toqgħod attent għal kollox trid toqgħod attent i mean. Jien, jien m'iniex ħa dur il-baħar bil-bikini, għax jien in a mhux ħa niddejjaq ngħid, jekk nara persuna ħoxna bil-bikini ħa ngħidilha lura nagħmilha sew. Imma għax kollox irid tadatta, qabel ma tagħmel xi ħaġa taħsibha mhux darba imma darbtejn, anke jekk jista' jkun tliet darbiet. Kelma l-istess, jekk ħa tgħid kelma lil xi ħadd, U tattenta x'ħa tgħid, għax anke illum tgħid xi ħaġa u n-nies mhux ħa jiftakru meta inti għinthom, ħa jiftakru meta għamilt il-ħażin jew meta drawk xi ħaġa ħażina. Fl-aħħar mhux l-inqas, kieku jkollok terġa' tagħmel dak il-vidjo tagħmlu? Ejja. Kieku kont taf li ħa taqla' kritika, ma ħa taqla' l-applawż. Write what people say fil-verità. Nagħti kas għal dik in-naqra u mbagħad bye see you u I don't care. Jiena ma nagħtix kas x'jgħidu n-nies. Jaqlgħuli kemm jaqlgħuli ma nagħtix kas. Jekk ma jogħġbokx oġġett li għamilt jiena, it's up to you. Imma l-istess, għalkemm it's up to them, xorta nqgħod attenta x'nagħmel u hekk, f'għajnejn. Jiena l-video nerġa' nagħmlu kieku u I'm proud li għamiltu, ħafna proud li għamiltu.